Manana andraikitra lehibe eo amin'ny fampiroboroboana ny toekarena eto Madagasikara ireo tantsaha mpamoky ireo zana-trondro eo an-tanimbary na ny closerie paysanne. Miantoka ny fitohizana sy ny fampiroboroboan'ny fiompiana trondro eo an-tanimbary ihany koa ny fisian'ny zana-trondro. Maro ny tantsaha efa resy lahatra amin'ny fampanatodizana karpa ka manao izany ho asa. Tsotra rahateo koa ny famokarana azy ireo kanefa mitaky fepetra vitsivitsy ihany ny fanatanterahana azy. Voalohany amin'izany fepetra izany dia ny safidy toerana sy ny fintantanana ny rano. Mila manana karazana dobo vitsivitsy na tanimbary tsara rano ny mpamokatra. Ny dobo na tanimbary entina itehirizana ny lahy sy ny reny trondro, ny dobo fampanatodizana ary ny tanimbary ampitomboana ny zana-trondro, izay tokony mirefy roa Ar isaky ny reny trondro milanja iray kilao eo ho eo. Ialana amin'ny halatra, dia tsara atao akaiky trano na amin'ny toerana azo antoka ireo dobo. Zava-dehibe ihany koa ny fahaizana mifehy ny rano. Mila toerana tonga ny rano mandavantaona ny dobo itehirizina ny lahy sy ny vavy. Ny dobo na tanimbary famokarana zana-trondro ihany koa dia mitaky rano madio mandritry ny fotoana fanatanterahana ny fampanatodizana. Singanina manokana fa tokony hafana kokoa ny rano ao amin'ny fampanatodizana mihoatra ny rano ao amin'ny dobo fitehirizana ny trondro vavy. Ny renitrondro sy ny raitrondro izany tsy azo ampiarahana ny dobo misy an-dry zareo mba hilana amin'ilay ponte sauvage izany fa dobo ana- dobo ato- atokana ny dobon'ny renitrondro dia atokana ny dobon'ny raitrondro. Dia rehefa apoteraka azy izay vao samy alaina ao amin'ny dobo misy azy avy dia alefa ao amin'ny dobo fampanatodizana. Rehefa hamoky ireo zanatrondro dia zava-dehibe ny fananana renitrondro matoa iray milanja valonjato grama fara fahakeliny ary trondro lahy roa. Toerana samihafa no ametrahana ny lahy sy ny reny trondro ary ny volana jona dia efa sarahana avy hatrany izy ireo mba lana amin'ny fanatodizana tsy voaara-maso. Dingana maro no andalovina rehefa hamokatra zana-trondro. Omanina ny dobo na tanimbary am-panatodizana herinandro mialohan'ny daty eritreretina am-panatodizana ny reny trondro. Eo anjoron'ny tanimbary fiompiana no asiana ny faritra fampanatodizana raha tanimbary no ampiasaina. Raha dobo kosa, dia mitokana mihitsy ny dobo fampanatodizana ary samihafa amin'ny dobo fiompiana zanatrondro izany. Ny habe indray aloha zany ny dobo fampanatodizana aloha dia ny anay a, telo metatra ny sakany a, dia efatra metatra ny lavany. Ny halaliny eo amin'ny iray metatra eo ho eo a, dia ny misy rano zany eo amin'ny enimpolo santimetatra eo ho eo. Amin'ny fotoana fampanatodizana dia jerena tsara raha vonona ny trondro ampanatodizina. De io efa misy mivoaka fotsifotsy io, io ilay tsiranoka. Hitanareo? Io, io, io, io, io, io, io fotsifotsy io. Iny. La, la efa vonona ity izany. Fa ny trondro vavy a, botsina ny kibony. Io. Faharoa, menamena le fivaviany izany. Efa vonona izy izay. Eny amin'ny tontolo voajanahary dia mipetraka eny amin'ny bozaka ny atodin'ny karpa. Amin'ny fiompiana kosa dia mampiasa kakabaon ny mpiompy mba hametrahany ireny trondro ny atodiny. Betsaka ny zavatra azo anaovana ankakampan fa ny ataontsika androany ity zao dia ny anjavidy ao anatin'izay tsy hoe anjavidy ihany akory ny fitaovana afaka anaovana azy fa afaka ampiasaina ihany koa na volombato na tsikafona na volona barata regny fa miankina amin'ny zava-misy eo eo an-toerana ihany. Ohatr'izao kosa ny fampiasana tsikafona. Ity tsikafona ity izany an, tena tian'ny trondro ny manatody amin'ity. Ny antony dia tsotra, ny trondro izany rehefa manatody an, dia amin'ity izany rehefa midrivotra dia milahatra amin'iny izany ilay atody an, mamotsifotsy amin'iny ity ary tena tena feno ity, tena feno ity zalahy. Alaina ny farafara fampanatodizana toy ny anjavidy ohatr'izao izany dia atsatoka eo ampovoany. Ny fampanatodizana io izany an, ilana lehibe arakaraka ilay halehibehan'ny ny toeram-panatodizana. Rehefa voapetaka ny kakabon amin'ny dobo fanatodizana dia afaka ampidirina rano amin'izay ny dobo na tanimbary. Miaraka apetraka ao anaty dobo fanatodizana amin'izay ny trondro lahy sy ny vavy ary miandry fotoana anatodizany. Ny volana septambra no manomboka ny vanim-potoana fampanatodizana. Aorian'ny fanatodizana dia afindra ao amin'ny dobo fanafoizana avy hatrany ny kakabon. Maty ny atody raha mivoaka ivelan'ny rano mihoatra ny iray minitra. Roa ka hatramin'ny efatra andro aorian'ny fahafoizana indray no misokatra ny vavan'ny zana-trondro ka omena sakafo izy ireo. Tamenak'atody anankiray ny andrahoana dia kosehana ao anaty ranona dimy litre eo dia iny ny araradraraka manodidina an'ilay tsikafikafona. Rehefa foy ny atody, dia tokony hatomboka ny fanamasahana ny dobo mba hampitombo ireo bibikely sakafo ny zanatrondro. Azo ahotrika mialoha an-dobo ihany koa ny mololo na bozaka maina, izay manabetsaka ireo bibikely ilain'ny zanatrondro amin'ny fitombony. Azo atao koa anefa ny manome sakafo hafa ho an'ny zanatrondro. Ny sakafo natrondra izany dia izay ihany no hikarakarana azy, ny vovoka soja, ny koba dia ireo no ampifangaroanay dia izay vao alefa aty. Dimy amby efapolo andro aorian'ny fahafoizany dia lehibe tsara ny zana-trondro ka azo amidy. Afindra ao anaty fitaovam-pitehirizana azo antoka ny trondro, efatra amby roapolo ora alohan'ny hitondrana azy, tsy tokony raisina amin'ny tanana ny zana-trondro. Tsika tsy mandray am tana zany fa resaka sotro zany no ampiasaintsika azonareo ty zany a fangalana azy ery anatinle anatinle apaly de arotsaka anaty seau a de refa anisa ndray tsika de ty ndray zany no anisatsika azy zany zo. Mba hahavitsy ny tapafatesan'ny zanatrondro dia mila fitandremana ny fitondrana azy ireo. Fitaovana azo ampiasaina amin'izany ny sachet ka ny iray ampahatelony rano ary ny roa ampahatelony rivotra. Ilaina ihany koa ny fanoloana rano raha lavitra ny lalana itondrana ireo zana-trondro amidy. Azo atao ihany koa mampiasa aérateur. Rehefa eny an-tsena dia soloina rano matetika toy izay ihany koa ny zana-trondro. Maro anefa ny olana sedraina amin'ny famokarana zana-trondro. Ny voalohany indrindra aloha dia ny tsy ny tsy fahampian'ny rano. Faharoa manaraka izany koa dia fanarahanao maso araka ny toetr'andro. Fahatelo ny ny biby biby na ny vorona mihinana ny zana-trondro na ny ny renin-trondro ankoatry ny mpangalatra. Mpangalatra trondro io izany no tena mahatonga ny olona vitsy manao dobo na an-tanimbary aty, mpangalatra. Amin'ny andro alina no tatahany ilay zavatra. Izay no nanaovako an'ity challenge anareo ity Ity trano ity izany dia eo ampovoan'ny doboko, izany hoe na andro na alina izany dia misy gardien mipetraka ato. Ilay fomba hitandremana ilay sécurité izany no mba anaovanay hoe nisafidianay azy hoe aleo ato no asiana ny fampanatodizana trondro satria akaiky kely eo ka raha vao miraona ny alika afaka mitondra torche mijery hoe inona no ato ambany avaratra ato. Ny trondro izay nojifain'ireo mpanatavy dia atao an-dobo na an-tanimbary, ao ny toerana hitombony mandra-pahatonga azy ho karpa lehibe fihinana. Azon'ny rehetra atao ny famokarana zana-trondro rehefa araka tsara ny toromarika izay nazavaina teo, miampy ny fanazavana eny amin'ny fiofanana.